Хөрмәтле дин кардәшләр, Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүх. Җома көннәребез мөбәрәк булсын. Хөрмәтле дин кардәшләр, без сезгә бик рәхмәтле, э, хатларыгыз даими рәвештә килеп тора, кызыксынасыз, сораулар бирәсез. Димәк, дөрестән дә безнең хезмәтебез бушка түгел. Димәк, хезмәтебез дөрестән дә Аллаһ ризалыгы өчен булып, Милләтебезгә дә, халкыбызга да файда китерә. Яңадан сезгә хатларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Чираттагы хатыбызда хөрмәтле дин кардәшебез шундый бик кызык мәгълүматлар безгә биреп, соравы да бик кызык, ә әйтеп китмичә булмый, хөрмәтле җома вәгазен алып баручылар! Шундый мәгълүматка тап булдым, Абу-Дабида унбер миллион доллар торган Яңа ел чыршысы бизәп куйганнар. Гарәп Әмирлеге кунакханәләре арасында Купшылык буенча шундый ярыш бара икән. Үзегез дә бик яхшы беләсез, бу мисалларның берсе генә, дип яза дин кардәшебез. Әйтегез әле, мондый кылынмышлар исраф төшенчәсенә туры килмиме сон? Югыйсә бит ул илләрдә ислам дине яшәү нормасы буларак тиеш ченки дәүләт тезелеше дә ислам кануннары буенча каралган. Ә бит безнен күп кенә мосылманнар гарәп илләрен дин илкәсендә үрнәк итеп карыйлар һәм кабул итәләр. Әйе, дөрестән дә, безнен халкыбызда һәм, гомумән әйткәндә, дөнья күләмендә мөселман халкылары тарафыннан гарәп милләтенә, гарәп халкына бигрәк тә аерым бер хөрмәт, аерым бер дәрәҗә һәм сөю-мәхәббәт хисләре бар. Чөнки Беренчедән, Коръәнебез гарәп телендә иңгән, җәннәт теле, гарәп теле булганын белеп торабыз һәм сөекле, хөрмәтле пәйгамбәребез, ахыр заман пәйгамбәре, галәмнәргә рәхмәт булып җибәрелгән пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлатү вәссәлам нәкъ шулай ук гарәп кавымыннан, гарәп кабиләсеннән, Курайш кабиләсеннән чыккан булган. Әйе, дөрестән дә без гарәп дин кардәшләребезне хөрмәт итәбез, яратабыз. Ләкин менә бу хаттагы яңраган сорауга да кайтканда, һичшиксез, пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәлатү вәссәламнен соңгы саубулашу хаҗында әйткән яисә сөйләгән хөтбәсенә кайтмыйча, игътибар бирмичә булмый. Соңгы хөтбәсендә, саубулашу вәгазендә, саубулашу хаҗында йөз мөннән артык җыелган сәхабә, җәмәгате алдында пәйгамбәребез вәгазен сөйләгәндә болай дигән, Гарәп кешесенен гарәп булмаган кешесе өстеннән бериндә дә фазыйләте, өстенлеге юк дигән. Сезен арагызда иң хәерлегез, яисә сезен арагызда булган өстенлек, таквалыкта дигән. Һәм такъвалык дигән сүзне әйткәндә, пәйгамбәребез бармагы белән өч тапкыр йөрәгенә күрсәткән. Ягъни такъвалык, Аллаһ Тәгаләгә шын, чын ышану ул дөрестән дә йөрәктә. Ләкин йөрәктә булып, әлбәттә, ул кешенең хәрәкәтләрендә, эшләрендә, көндәлек тормышында да үзе бер тәэсир калырга тиеш. Димәк, пәйгамбәребез үзе әйткән булган, гарәп кешесенең Гарәп булмаган кешесе өстендә бернинди дә өстенлек юк, мәгәр тик такъвалыкта гына, ягъни Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, Аллаһ Тәгаләдән тыйган гөнаһлардан тыелып яшәүдә генә өстенлеге булуы мөмкин. Шуңа күрә аерым бер гарәп милләтен, аерым бер гарәп халкын үрнәк булып алырга дөрес түгел.

Кшенен малын урлаган хатын-кыз өчен шәфәгатьчелек кылыр өчен килеп, Йә Расуляллаһ, фәлән кшене гафу итә алмассың микән? дигән. Пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәләтү вәссәлам шул хәтле ачуланган, шул хәтле күңеле тешкән булган, Ничек инде дигән син минем яныма килеп, Хаксызлык кылган кеше өчен шәфәгатьчелек кыла аласың, дигән. Пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәләтү вәссәлам хәтта әйткән булган, Валлаһи, дигән, минем каршыма Мөхәммәд кызы Фатыйманы китереп бастырган булсалар иде дә, ягъни кызымны дигән сүз инде, үз кызымны, пәйгамбәребезнең кызын, Мөхәммәд кызы Фатыйманы китереп бастырган булса идегез, хәтта аңа да җәзаны бирердем, дигән пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәләтү вәссәлам. Шуңа күрә дөрестән дә бер кешене дә башка кешеләр өстеннән өстен күрергә мөмкин түгел, мәгәр тик менә шул такъвалык белән, белем белән, изгелек белән. Ә инде менә исраф мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, безнең күңелебез шулай ук бик әрни һәм без дә, әлбәттә, менә бу хәлләрне ишеткәндә күңелсезләнәбез. Дөрестән дә, гарәп милләтенә әйтеп киткәнебезчә, аерым бер мәхәббәт бар, аерым бер хөрмәт бар. Һәм алар да шуны аңлап, әлбәттә, үз-үзләре өстендәге булган җаваплылыкны гәрчә танысалар иде. Без аларны дөрестән дә сөябез, хөрмәт итәбез. Үзләребезгә яхшылык теләгән шикелле, аларга да телибез. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең сүзе һәрвакытта бөтен хисләргә караганда да өстенрәк. Аллаһ та Коръәни Кәримдә әйткән булган, Иннәһү лә юхиббул мусрифин. Аллаһ Тәгалә исраф кылучыларны яратмый. Вә лә тусрифу дигән Аллаһ Тәгалә, исраф кылмагыз дигән Коръәни Кәримдә. Бу сүзләрне гарәп кешесе һәм гайри гарәп булган һәрбер мөселман кешесе истә тотырга тиешле. Ризык булсынмы, мал булсынмы, хәтта вакыт, буш вакыт булсынмы, без аны. Һичшиксез, берсендә дә исраф кылырга ярамый. Пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәлату вәссәлам шуңа күрә дә әйткән булган, Яшьлекнең кадерен белегез, картлык килгәнчегә хәтле. Сәламәтлекнең кадерен белегез, авырлыклар килгәнчегә хәтле. Тормышның кадерен белегез, үлем килгәнчегә хәтле. Һәм дә Пәйгамбәребез өстәп куйган, Байлыкның кадерен белегез, ярлык килгәнчегә хәтле, дигән Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлатү вәссәлам. Һәм, әйтергә кирәк, пәйгамбәребез галәйһиссәлатү вәссәламнең ахыр заманга карата әйтелгән сүзләре яисә вәгъдәләре бик күп. Шун арасында ахыр заманын галәмәтләрнең берсе дигән пәйгамбәребез галәйһиссәлатү вәссәлам, халыкнын, кешенең кулында мал артып, ләкин ул малнын бәрәкәте булмас дигән пәйгамбәребез галәйһиссәлатү вәссәлам. Менә әлеге дә укылган хатта Әйтелгән бәяләр, миллионнарча түгелгән долларлар һәм маллар, исраф кылынган маллар, алар барысы да менә шул галәмәтләрнең берсе. Мал күп, ләкин кызганычка каршы, без аны дөрес куллана алмау сәбәпле, аның бәрәкәте юк. Югыйсә шул ук малны ятимнәргә, мескеннәргә, факирләргә кулланган булса идек. Мин гарәп илләре турында әйтмим, гарәм, гарәп әмирелеге турында гына әйтим, хәтта безнең турыбызда да Татарлар турында, Рәсәйдәге мөселман хакында да әйтәм. Без үзебезнең кулыбыздагы булган малларыбызны гаделлек белән кулланган булса идек. Үзебезнен әти-әниләребезгә карата, гаиләләребезгә, балаларыбызга карата. Ул чакта гаиләләрдә дә мәсьәләләр чыкмас иде. Кулларыбыздагы булган малларны, байлыкны дөрес куллана белсә идек, ул чакта, һичшиксез, Рәсәйдә хәтта ярлы кеше, мескеннәр дә, күз яшьләрен түгеп утырган ятим балалар да калмаслар иде. Шуңа хөрмәтле дин кардәшләр, яңадан-яңадан безгә Аллаһ Субхана ва Тәгалә гаделлек биреп, саф күңел биреп, намуслык биреп, Аллаһ Тә тарафыннан кулларыбызга бирелгән байлыкларга һичшиксез, иксез-чиксез рәхмәтләребезне Аллаһ Тәгаләгә әйтеп, белдереп, шул ук маллардан файдалы рәвештә кулланса идек. Үзебезгә тиешле кадәр һәм шул ук вакытта мескеннәргә, мохтаҗларга, ятимнәргә ярдәм кулын суза белсә идек. Хөрмәтле дин кардәшләр, һәр барчыбызга да Алла Субхана ва Тәгалә инсаф бирсә иде, һәр барчыбызга да иман байлыгын, күңел байлыгын биреп, һәр барчыбызга да Алла Субхана ва Тәгалә хәләл маллардан файдаланып, хәләл кәсепләр белән шөгыльләнеп, Алланың рәхмәте белән үзебезгә җәннәтләргә, ризалыгына ирешергә насыйп әйләсә иде. Әссәләмү аләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.